Merci, Här President. Egal wéi een Zeenario vu wirtschaftlechem oder demographeschem Wuesstum een zu Gronn läit, egal wéi een d'Pronostiken iwwer d'Liewenserwaardung interpretéiert, egal wéi d'Zuel vun de Pflegebedürftegen schlussendlech an Zukunft klamme wäert, eppes steet fest, D'Fleesch wäert sech an den nächste Joerzéngten zu engem ëmmer méi zentralen Element vun eisem gesellschaftlechen Zesummeliewen entwéckelen. Déi vun der Pflegeversécherung protegéiert Populatioun wiisst, a mat hir och d'Zuel vun de Pflegebedürftegen. De Pflegebedarf gëtt och ëmmer méi komplex, well vill Pflegebedürfteger vun ëmmer méi Pathologië betraff sinn a soumat ëmmer méi grouss Ufuerderungen och un d'Pflegepersonal gestallt gëtt. Dat stellt eis als Gesellschaft viru grouss Erausfuerderungen, déi wäit iwwer d'Kontabilitéitslogik erausginn, déi awer och erëm bäi dësem Projet, bäi der Ausaarbechtung zum Asaz koum sinn. Fir eis stellt sech bäi der zukünfteger Ausriichtung vun der Pfleg an der Pflegeversécherung déi zentral Fro, ob mer et als Gesellschaft fäerdeg bréngen, de Kranken, den Alen, de Leit mat Behënnerung, awer och den Isoléierten e Liewen an Dignitéit ze garantéieren, dat hinnen e Maximum un Autonomie a Fräiheet a sozialer Inklusioun erméiglecht. An dorun natierlech uknäppend d'Fro, wéi mer dat erreeche wëllen. Oder ob mer op der anerer Säit eng Kéier wäerten eng Pfleeg hunn, déi just nach den absolute Minimum u Prestatiounen assuréiert an da just nach räich Leit hiert Recht op e Liewen an Dignitéit am Alter ausübe kënnen. An ech mengen, datt de Gesetzesprojet, deen elo hei virläit, op dës zentral Froe widderspréchlech Äntwerte gëtt. Et ass och mëttlerweil keng grouss Reform méi, wéi ugekënnegt viru Joren, mee just nach eng Modifikatioun, wéi den Titel et vum Projet och scho seet. Mee déi wierklech grouss gesellschaftlech Zilsetzunge sinn am Endeffekt net ze fannen an dësem Text. An, Här President, dat ass ëmsou méi bedenklech, well eis Pflegeversécherung, wéi se aktuell besteet, gutt ass, wéi och vun alle Virriedner virdru gesot ginn ass, an et am Fong guer keen inhaltleche Grond gëtt, fir dra piddelen ze goen, et sief dann, et wéilt een d'Leeschtungen an den Encadrement en vue vun den Erausfuerderunge vun den Zukunft, Opwäerten an dann eventuell néideg Verännerunge bäi Infrastruktur, bäi Formatioun, bäi Ausgabe fir Pflegepersonal, bäi der Qualitéitskontroll a bäim Finanzement maachen. Dëst ass a verschiddenen Usätz hei am Projet och geschitt. Mär mengen awer, datt et net wäit genuch geet. A wann ech gesot hunn, datt eis Pflegeversécherung, esou wéi se am Moment funktionéiert, e gudde System ass, dann heescht dat natierlech net, datt et keng Verbesserungsméiglechkeete ginn. Ech kommen och nach gläich dozou. A mir hunn och Proposen entwéckelt. Mee et ginn eng Rëtsch Elementer, déi sech als gutt bewäert hunn. An eng Reform misst op déi gutt Elementer zeréckgräifen a se als Haaptpilier hunn. Éischtens, d'Leeschtunge vun der Pflegeversécherung sinn universell a gerecht, well se all integral fir jiddwereen aus engem Dëppe finanzéiert ginn, ouni eege Käschtebedeelegung vun de Pflegebedürftegen oder hire Familljen. Zweetens, d'Pflegebedürfteg ginn all individuell gekuckt a kréien e Package u Leeschtunge bezuelt, deen dann och op hir individuell Situatioun ugepasst ass. Drëttens, Et gëtt och vill gemeet fir d'Präventioun, de Soutien, deen ab elo Appui genannt gëtt, fir de Leit esou ze hëllefen, méiglechst laang autonom ze bleiwen a sech och selwer kënnen ze hëllefen, do wou et néideg a sënnvoll ass. A véiertens, De Besoin u Pflegeleeschtunge war de finanzielle Gesiichtspunkt bis elo ëmmer iwwergeuerdnet. Ech soe war, well ab 2012 mat de Spuerpäck vun der virgängeger an och der haiteger Regierung dëst awer a Fro gestallt ginn ass. 2012 gouf d'Valeur monétaire vun de Prestatiounen agefruer, fir op deem Wee d'Ausgaben ze bremsen an d'Bedeelegung vum Staat erofzeschrauwen. Dat hat zur Konsequenz, datt et bäi de Prestatäre finanziell méi knapp an domadden den Drock op d'Leeschtungen an d'Personal méi grouss ginn ass. Mam Spuerpak vum der aktueller Regierung koum eng méi selektiv Zouerkennung vun de Prestatiounen derbäi, wouduerch besonnesch bäi Prestatioune fir d'Ënnerstëtzung, de Soutien, also déi eigentlech Hëllef zur Selbsthëllef, wéi déi Froe ronderëm Matakafe goen, manner rembourséiert goufen, zum Deel massiv manner rembourséiert goufen. D'Fleeg war also och en Affer vun der Austeritéitspolitik. An dës Spuerlogik war den traurege Motor, hannert deem Eigentlech déi ursprünglech Fassung vun der Reformpropos vun 2015 um Wierk war. Well no der Pensiounsreform wollt dës Regierung also och e weidere Pilier vun der Sécurité sociale kierzen an eisen universellen a performante Pflegesystem fir all déi Bedürfteg zu engem méi minimalen zeréckbauen, deen just nach essentiell Leeschtunge finanzéiert. Fir de Leit Angscht ze maachen, gouf, ähnlech wéi bei der Pensiounsreform, bedrohlech Zenarien un d'Mauer gemoolt, virun enger Explosioun vun den Ausgabe gewarnt, déi iergendwann eng Kéier zu enger Pflegeversécherung féiere kéinten, déi net méi finanzéierbar wier. A wéi sech dat fir liberal Reforme gehéiert, d'Fro vun de Recetten ass ganz wéineg gestallt ginn, mee no an no ass de Minister awer dem Drock vun de Gewerkschaften, mee och virum Hannergrond vun engem méi staarke Wuesstum a méi Cotisatiounen an der manner schnell klammender Zuel vu Fleegebedürftegen, zeréckgeruddert an ass elo haut bäi dësem Rumpf-Projet vun der geplangter Reform ukomm. Gleeft mer et, datt d'Regierung am Endeffekt vum Ofbau vun der Pflegeversécherung ofgesinn huet, begréisse mär natierlech ausdrécklech. Mee se huet sech awer mat hirer ursprünglecher Reformpropos enttarnt. Dat wat d'Regierung eigentlech maache wollt, kenne mer elo, och wa mer d'Béchs vun der Pandora nach eng Kéier zoukritt hunn. Madame Presidentin, een Iwwel aus dëser Béchs huet sech awer leider trotzdem an dëst Gesetz ageschlach, an dat ass de System vun de Pauschalen. Och wann de Pflegeopwand pro Persoun ëmmer nach individuell erfaasst gëtt an en individuell ugepasste Pflegeplang erstallt gëtt, sou ass de System mat de Pauschale fir eis awer en Instrument fir Käschten ze spueren, deen d'Dier fir d'Enn vun der individueller Pfleg grouss opmécht. Well als Montant nämlech ëmmer just de Mëttelwäert vun all Zäitintervall pro Pauschal vun der Keess iwwerholl gëtt, gëtt fir d'Prestatieren e finanziellen Uräiz geschaf, fir Drock ze maachen op hiert Personal a manner Zäit fir verschidde Leeschtungen opzebréngen, mat noutgedronge méi Stress an domat och enger méi schlechter individueller Prise en charge. An de Pflegesecteur ass e Maart, wou nieft universellen, eng ganz Couverture ubidden, net lukrative Prestatairen och kommerziell a gewënnorientéiert Boîte matenee konkurréieren. An duerch d'Konkurrenz tëscht de Prestatairen um Pflegemarché ginn d'Pflegebedürfteg an den héije Pauschalen, och wann dat an dësem Fall wierklech makaber kléngt, quasi zu de Filetstécker fir déi op Profit ausgeluechte Pflegebetriber. Well hei eng méi effikass Organisatioun vum Personal méiglech ass a vill Deplacementskäschten ewechfalen, déi Prestatairen, déi d'Couverture am ganze Land maachen, datt déi déi Käschten droe mussen. Ech weess, dës Situatioun gëtt et elo schonn an esou privatwirtschaftlech Konkurrenzsituatiounen an engem awer wéineg reguléierte Maart si ganz schiedlech a sou engem Beräich vun iwwerliewenswichteger Hëllef. Madame Presidentin, an deem, wat ech elo iwwert d'Pauschale gesot hunn a wéi hir Wiesselwierkung mat der Evolutioun vun de Käschten, d'Aarbechtsbedéngunge vum Personal an de strukturelle Kader, an deenen d'Prestatiounen an der Pfleg geleescht ginn, stiechen och schonn déi dräi Pilieren, déi an eisen Aen fir eng universell, gerecht, effikass Pfleg gestäerkt misse ginn. Éischtens. De Finanzement vun der Pflegeversécherung muss laangfristeg ofgeséchert ginn, pérenniséiert, wéi den Här Engel dat virdru genannt huet. An dat geet just mat enger, an eisen Ae méi gerechter Verdeelung vun de Laaschten. A méi gerecht wier, wann änlech wéi d'Salariéen och d'Patronat an d'Pflegeversécherung abezuele géifen, wéi dat bei der Pensiounskeess jo schonn de Fall ass. Donieft missten och d'Kapitalerträg wierklech erhuewe ginn. Déi 1,4 Prozent Quellesteier, déi zousätzlech, déi de Staat eigentlech elo zousätzlech bezilt, doduerch datt en net weider zur Quellesteier opgehuewe gëtt. Zweetens missten d'Fleegeberuffer, déi ëmmer méi komplex an usprochsvoll ginn, kontinuéierlech opgewäert a weider formaliséiert ginn an d'Recht op bezuelte Weiderbildung muss garantéiert bleiwen. D'Opwäertung vun de Carrièren am SAS-Kollektivvertrag begréisse mer dowéinst och ausdrécklech. Genee esou begréisse mer d'Unerkennung vum Aidant informel, dee elo méi e klore Statut kritt. An drëttens, an dat ass fir eis essentiell, D'Pfleg däerf net zu Wuer ginn, mee muss als eng ëffentlech a sozial Dingschtleeschtung ugebuede ginn. D'Prestatairë vun de Fleegeservicer däerfe soumat net op engem fräie Marché a vollkommener Konkurrenz zuneen agéieren. Dat féiert Onauswäichlech zu erhieflechem Drock, an éischter Linn op d'Personal am Secteur, an um Enn vun der Kette sinn déi Leidtragend a sou engem Fall déi Pflegebedürfteg. Här President, déi dräi Pisten, e méi gerechten an zolitte Finanzement, eng Stärkung vum Pflegepersonal an d'Pfleg als eng wierklech öffentlech Déngschtleeschtung an net als Wuer ze gesinn, dat hätte missten déi Kärpiste sinn, déi eng wierklech Reform, déi den Numm verdingt hätt, ugeet. Ugeschneit un Pisten, déi se hätte misse goen. Dëst ass net geschitt. Mat de Pauschalen gëtt an eisen Aen d'Dier opgemeet fir e spéideren eventuellen Ausstig aus der individueller Prise en charge. An duerfir wäerte mer dat hei och net matstëmmen. Merci.
Leschten ageschriwwene Riedner ass den Här Alexander Krieps.